Ee, ndi makadzi wanga. Ri khou amba nga makadzi wa vheiwe, ni songo ri ṱanganyisa na zwiṅwe zwithu. Hoyu wa ṋamusi ndi makadzi wanga. Ndi makadzi wanga hoyo ṋamusi, a tiri u ḓo vha a khou ni phefomela live fhano kha stage nahone a tshi ri, a tshi khou ri vhudza nga nga kutshilele kwawe makadzi ṋamusi a tiri zwino rambanani noṱhe ni ḓe ni ṱalele show ya vho riṋe iyi ni kone u ḓipina ngayo.

hi makadzi wanga no muvona ku ri makadzi wanga u ya zwi ita zwithu u ya zwi ita zwithu makadzi wanga zwino a ni ngo neta na makadzi wanga u ri mini n'wana wa khaladzi yanga a makadzi wanga u khou zwi ita zwithu vhathu zwino ri khou livhuwa ro mu ṱanganedza fhano makadzi wanga nga tshino tshifhinga Ma-

zwe zwa itea ndi zwa uri nṋe ndi muthu ane ndo aluwa vhathu vha sa tu ndzhiela nṱha vhathu vha vha tshi nyadza vhathu vha tshi mbonisa zwiṅwevho sa mudzana wa mahayani o no nga o ḓifarisa zwiṅwevho a thi ngo to kunavho lune vhathu mm, mm, vhanzhi a thi thu vhouḽa musidzana houḽani wa wa slay wa swat eh, eh. zwino vhathu a vha tu ngo tou nṱanganedza nga iḽa nḓila ndi tou vha musana wa muvenḓa ve mm. ndi tou vha muhaga wa musadzi ndi ri ya ee ha ndi a- ndi a- ndi a Ya, muvhona eh. makadzi wanga ee ngana ngeno ndi ndi- ndi- ndi ngeno nana ngeno ndi ya- na ngeno ndi aḓa we so zwino vha khou vhudzisa i mbudziso ya uri why eh, tsha kale kale vhathu vha vha vha sa mpfuni ndi si dza relationship dza nga sathu ḓivhea na mini ee ndi zwone hezwo zwine nda nga amba zwone ndi zwa uri nṋe vhathu vhanzhi Vho ri vha tshi thoma u vhona ndi tshi ita tshelede ndi tshi vhona kharia yanga huṅwe na huṅwe u khou sokou tou pfhi makhadzi wanga nga hafha ndi tshi makhadzi wanga mm. nda vha ndi tshi khou vhona vhanna vha tshi vho thoma u vha na dzi interest nṋe onda ndi sa ambiswi nga munna na muthihi mm. zwa zwi tshi konḓa luṅwe mara ndozwiamba kurini khou amba kurinyaga u bvelela nda wana vhanna vha ndi tshi vho thoma u vha interested mara nda ndi tshi khou zwi ḓa zwa uri a vha khou tou funa mm. zwine nṋe nda vha zwone ngori tsha kalekale vho vha vha vha gai Mm. ende u tshi khou ḓa vhanna o no tovha vhona zwa uri muthu wa shuma o na zwithu zwawe mm. wa a tshi nga tou funa muthu o no nga nṋe Zwino vha tou vhona u nga ri nṋe ndo laṱa vhaḽa vhathu vha tshi khou mbona vha tshi khou nnyambisa. Ha vho ri vho vhona nṋe vho vho nda ni maḓorani vho thi. Zwino thi vhathu vha vhanna vha na musi u tshi khou vha fha thundu u maḓorani vha sokou tou vhona u nga ri wo laṱa vho u ambisa u vha convincer wa laṱa hai. Na nṋe vho nda ndi khou ḓi tou vhofhavho ngori vho vho na nṋe nda ndi khou fiḽa the very same energy. Ha dzuli na ndi kha lufuno. Ndiko ndiko zwipfa makadzi wanga zwino no dzhena kha dzi relationship idzo a tiri ini dzoṱhe dzi relationship dza no dzhena kha dzo idzi ni pfa ungari vhathu avha vha tshi ni funa zwa vhukuma kana hu na zwiṅwe Hai vhoṱhe ahuna na muthu na muthihi we ha mfuna zwa vhukuma havha vho thoma ndo vha vhona vha vha tshi kho to nyaga nṋe vha tshi nsaina uri ndi ndi kone u pfhana navho thi zwino uri ndi kone ndi hezwiḽa zwe nda fhedzisela ndi tshi delela na u ḽa manedzhe wanga ngori Houḽa muphanga o kongisa mabaini ndi a tshi khou ita zwo ita zwa dzi pillow talk zwino mm. obvious mm. hafho ndi hune mm. obvious u muthu eh, ah, ndi amba uri dzi a vhuya eh, ndi mafhungo a uri muthu a tshi khou hevhedza kha zwithu zwa dzi nguvhoni havha una muthu no khou zama u advice unga thetshelisa wa nguvhoni naho a tshi khou pengisa Zwino ndi hezwo zwe zwa itea kha nṋe. Ni amba kuri no vha ni tshi shumisana na dovha na dzhena kha zwiṅwe zwa dzinguvho? Ee, ro, ndi zwezwo. Nṋe vho nda tou vha vho na dzindala dzangavho. Zwino na henevhaḽa vhanna vha soko tou vhona ungari nṋe vho tou nḓadza, hai. Hu tou vhori vho vho nda ndo tou A vha na zwino maḓolo. vhudzani na vhaṱereli vha vhoriṋe, izwi zwithu zwi a, zwi a tenda ku ṱangana kuri Ni tshi shuma na dovha na ya nguvhoni zwi a zwi zwi na hune zwa thusa hone kana kuri zwi soko itiwa kuri zwi zwi zwi ite. Hai tshiṅwe tshifhinga vho ndi uri vho u bizi vho thi zwino thi zwino na nṋe vho nda songo zwi ḓowela vho zwithu zwa vhatukana vho zwino vho ndori ndi tshi zwi pfha vho nda pfha hu zwi kho to nungunela na nṋe na mbo ḓi laṱalelwa nga muhumbulo muṅwe na muṅwe vhafumakadzi vha a zwi ita hezwo zwithu kharali nguvhoni hu hone nguvhoni ya ḓe hu a ḓifha lune u a fhedzisela u tshi laṱiselwa nga muhumbulo hai u kho to ḓi itisa ende ha uri wo laṱa. u tshi khou ḓi nyaga u dovhi wa vho tiwa thing. Ha ri khou ri khou mufha makhadzi wanga u khou amba u na mafhungo oṱhe vhathu ṋamusi ri ḓo pfa mafhungo oṱhe kha makhadzi wanga hafha zwino ndi vhudzeni kuri eh izwi zwa kuri no dzhena kha kha relationship na muthu avha a tshi thoma ku ni controller na zwi zwa zwa zwi ma dancers zwa vheiwe zwiḽa zwa ku penda mavhu hu itea mini paraphethu Hu na huṅwe muṱhannga wanga o ita ndeṅwa luṅwe mm. and then o vha a tshi dzhena a tshi nga u khou mpfuna mara nṋe ndi khou ḓi zwi ḓivha na kale na kale uri a nga si mpfune ndi kha hetshi standard tsho raliho nṋe na zwi na muṱhangano u nyambisa nda zwi vhona zwa uri ndi vhathu a vhane a vha khou nyaga u tou maketa mabindu avho vha khou nyaga u bvelela vha funa fame vha nyaga u dzhieliwa nṱha eh, eh, ndi uri ndi muthu ane u kha ḓi vha ṅwana u ya zwi vhona zwo ri dzi girlfriend dzawe u tou dzi phozisa nge uri vhewe vha no ima ndi thome ndi yo ita fame zwino inindi ni fare mulomo nyana zwino ini na dzhena nga kore ni tshi zwi ḓivha kuri hu itea mini hapa muthu ha ni funi na mara na dzhena ha thi zwino tshiṅwe tshifhinga ndi izvo ndi khou ḓi amba uri ndi tou vha vho ndi maḓorani vho ave tshiṅwe tshifhinga u ḓorani vho vho thi zwino wa ḓi soko nga vho tshi ḓela ave wa soko nga wo a u ngo laṱa u ḓo wana uri u ḓo wana u khou sokou tou fhiriwa nga zwithu wo lavhelesa zwino tshiṅwe tshifhinga wa laṱa uri u kono u ka muroho hu na fhungo hafha zwi amba kuri ini maḓora maḓora o vha tshi ni fhedza pawa zwavhuḓi eh? o vha tshi ni fhedza eh, maḓora ndi yone ane o ndangaho kharali u si ḓora ngoho nda ḓo vha ndi ndi kule hezwi zwa dzi relationship zwa ḓa songa zwa ntshinyela na tshifhinga na luthihi ngori vhathu vha ḓa kha nṋe vha vho nyaga u controla and hei ndi career yanga ndi ḽa hanefha vhurotho ndi yonowu and nṋe career dza vhorine a dzi ngo to lapfa hmm. sa izwi ni khou pfa i album yanga iḽa nde nda ita nga lockdown na hedzi safani hmm. ni a kona u zwi pfa uri nda ndi na stress heyi album ya zwino Zwino- dzinyimbo dza hone ni a dzi pfa dzi liriki dza hone a dzi tuvha na information inzhi ngauri ndo vha ndi depressed Zwino- mara heila ya loganu no i fura ye khou vhundula thi Eh, a- a ndo ipfa Hai, makadzi lai, wanga kundula. hayo ini ni yavho ndi amba Lai, kuri kundula. stress tsho vha tshi tshi dzhenerana gai na mushumo wanu ini wo vha u tshi stress tsha mini ndi tshi nyanga u to zwi vhea zwavhuḓi stress tsho vha tshi tshaho muthu enda ndi khou pfana naye owe ya khou nyanga u sokou tou ndanga huṅwe uri ndi songo ya gai mm. ndi itise mm. hani ndi ḓifarise mm. hani ni khou zwi pfa vheiwe eh, vhafumakadzi vha vheiwe ni songo tea kuri ni vha range kha keria ee eh, zwino houḽa muthu u khou nndangela zwezwo ende nṋe nda vhona uri mini nṋe uno muthu ri nga si ye kule naye u a funa zwo langalanga zwa vhubosoboso zwithu zwawe zwine a zwi mphi tshithu hmm. E, ene na zwitshelede zwawe zwine a mbetsha ngazwo ndi zwitshelede zwine ndi zwi ita nga show ni yanga nthihi ea zwiṅwe zwithu sa ri tshithu zwino ndo tshithu zwenezwo ndi khou fela mini ndi khou kaidzelwa mini u nga kaidziwa nga muthu ane wa vha u khou ita tshelede u mu fhira zwino ndi vhudzeni hapa ndi khou zwi pfa kuri inini na keria na mini mini a ni funi zwa ku kontroliwa zwino eh, zwi tshimbilisa hani hapa kha vhashumisani vhanu vha- vha- vhala vha koni tshinela vhana Eh, nṋe Nṋe zwa vhuḓi vhuḓi zwa lufuno a zwithu vha zwithu zwanga ndi soko to wela wela ndi na dzi emotion ndi muthu o funa ndi muthu ane mm. ah, ndi a soko to funa na kale na kale nda tshi ḓi ṋea vhathu you know mm. nṋe muthu a ḓanyu approach zwavhuḓi ndi a ṋea thi to dzima mm. zwino havhaḽa vhe vha vha tshi khou nyambisa vha tshi khou pfha u nga ri vho to nyambisa nga zwa lufuno hayi ndi to vhori a thi ngo vha bvisela khagala uri ha iwe nṋe ndi kale ndi khou ḓi tshileleo Vhutshilo ndo no vhu vhona uvhu vhuṅwe he zwiṅwe zwithu nṋe a thi khou tou winesa khazwo zwino ah, zwi a fana na zwe zwithu zwa zwa vhaṱhanga a si zwine ri tou vha na mushumo nazwo ngori nṋe na hanevhaḽa vhatukana vhane ra dentsa navho ri ḓivha ri khou ḓi thusana thi Ni- ni ni tshi thusana nga nḓila-ḓe izwi zwa ee havhaḽa vhatukana vhane nda dentsa navho thi zwino ndi a tea uri vho ndi kone u vhala ngavho navho ngori kha ra sa vhala nga navho vha ita zwa vhasidzana vha ḓo lenga u ḓo swika dzi gigini na wana tshiṅwe tshifhinga muṅwe ri khou tou mutovhela gai gai kana muṅwe a sa nga ḓi gigini zwino ri namba ra thusana nga tshashu at least ri khou namba ra vha professional ngori kharali zwi si zwezwoi huṅwe dzi gigini ha ḓo vha wa tshi nga wanaho hu si na dzi dancers zwi amba kule ya fhethu hu khou shuma home ground advantage ya ee ha ndi ita ndi tshi ṋea nṋe dzimi zwi amba kuri ini makadzi wanga ini zwi amba kuri ni nga ni pa keke na ini ah to vha ri ni wahashi ah

Ne vhanna vho tambesa nga nṋe zwino ndi vho to vha tamba. Ni tshi amba kuri a ni ngo vha na tshithu zwi amba kuri ni ni funa kuri ni ite relationship ni tshi nyaga u benefita zwiṅwe zwithu? Hai, a si mafhungo o benefita. Tshiṅwe tshifhinga ndi a funa mara nda kona u vhona uri ho ku nda bara. Nṋe be ndi kale ndi tshi ṱaraṱani vhathu vha to vhona unga ndo laṱa. A thi ngo to laṱa thaidzo ndi uri ndi a funa tshiṅwe tshifhinga ndi u funa nga vho itela uri vhathu vha vha ndzhiele advantage. A ni vhone na houḽa o vha o ḓa a kho nyaga u maketa bisinisi dzawe.

mm. o ita nda ṅwana nṋe vho nda ndi khou ḓi sokoto mu litshavho vho ngori vho vho ṅwa vho no ḓi dzhena vho no ḓi dzhena Ah, ri khou ri pfa fhungo ra makadzi wanga iri zwino ndi khou humbela kuri ni ri fhirise hafha e, ini ri a zwi vhona kuri um e, nyimbo dzanu na dzi albamu dzi a rwa zwilwa zwa kuri na zwi pfa kuri ha e, makadzi wanga hafha hu khou ita zwithu zwa vhukuma zwino ndi khou nyanga u pfesetsa kuri zwi itiwa nga mini kuri ni rwe albamu ya hit i ṱangane shango roṱhe Mara zwi tshi zwi zwi tshi swika huṅwe na wana kuri ani wani award ani ani ani kha uri ṅwa ani iti mini ndi amba kuri mara vhathu vho penga ngayo album iḽa. Hei si kho to vhuya inwi nṋe ndi vhona unga kha industry vhathu vhanzhi a vha mpfhesesi ngori ndi nṋe muvenḓa ndi ndoṱhe ane u out there ono kho ita zwithu ende zwithu ndi zwiswa ndi ngazwo tshiṅwe tshifhinga na hanevha vhathu ane a vha ono selector vha soko to pfha hu tshipfi hu na makhadzi vha vha vha kho mangala mara nṋe ndo duma hoṱhe dzi thaveni dzoṱhe dza venḓa ndi tshi khou isa mulaedza nga nyimbo dzanga vhathu vha tshi khou funa na vhathu zwitentsini mara zwi ḓa hafha kha cooperate hafha vho joe bege na vhanzheli nṱha vha soko to mbona sa muthu ni khou ḓi ngori thi ndine ndi muvenḓa ndi ndoṱhe ee ndi nṋe muvenḓa ndi ndoṱhe kha rara ri vhanzhi at least ro vha ri tshi ḓo vha ri vhanzhi vha ri dzhiela nṱha vha i vhona iḽa khathi zwi amba kuri ni pfa ungari vhavenḓa a vha dzhieliwi nṱha kha tshiṅwe na tshiṅwe kana kha zwa muzika fhedzi Kha zwithu zwinzhi vhavenḓa a vha to dzhieliwa nṱha ngori vhavenḓa vhanzhi a si vhanzhi vho bvelelaho vho ḓi to bvelela riṋe that's why ndi ngazwo na vhoramuzika vhanzhi nṋe vhaṅwe vha sa ri funi vhe vho ramuzika mm. vhanzhi vha khou ndzhela sa luṅwende vha khou ndzhelasela uri nṋe ndi ya ngei nṱha vhone vha tshea ngei fhasi venḓa ndo vha si ya venḓa nṋe ndi tshi khou tou shuma hmm. mm. khou humbela kuri ni ndi pirise hafha zwi amba kuri ngei nṱha nṱha vhathu vha khou selecta izwi kuri hu itiwe dzi award na mini zwi amba kuri a hu na muvenḓa ngei Ah, kana vha hone vhavenḓa thine vha ḓivha vha ḓi itisa vhaṅwe so zwino ni a kona u wana uri khamusi ha mfili ene muthu a sa ni fili kana na wana uri ha benefit kha ini wani vhavenḓa vhanzhi a Mara- ḓi vho ma- fara dzi position hafha mara ini Gauteng. vhate- vha- vhatevhereri vhanu ini ndi- na kuri vha zwi vhona kuri ndi hiti vho vho kwa- vho kuzara natari vho gai gai na mashango a nnḓa vha u lidza ula music a vha gunguri ini ni tshi swika hune a ni wani tshithu u vha na nndwa khulusa ende ine nda wana ndi sa ḓivhi na nṋe uri Why a vhaḽa vhathu vha khou tou dzhenisela maṱo ngo tou rala kana vha khou why vha khou nyaga u tou mbaisa ngo rala mara a hu na problem am ndi khou rengisa dzinyimbo am ndi khou bukiwa dzishowuni am ndi khou ita tshelede so okay ri- ri- ri- ri- ni tshi- ni tshi amba hayo mafhungo ayo a- a kuri ni khou bukiwa hu na hu na mavharivhari vhathu vha khou lila ini vha ri makadzi wanga ha wana re kha founu ndi amba kuri na dzi radio dzi khulwane vha tshi mu ṱoḓa vha mu wani ndi amba kuri zwi- zwi tou konḓa ndi amba kuri na musi na ṱangana naye Makadzi wanga ndi ri na tou fodiwavho nga, nga, nga founu, na ma iPhone avho aya, dzifoni dzavhuḓi, na humbula kuri ni ḓo zwi wana. Zwi, zwinepe izwi zwine amba zwoya, hu, hu itea mini makadzi kuri ni, ni ṱanganise vhathu na Tsho, program ya tsho kuri a ri thoma, fhedzi. vha, Vhavenḓa vhanzhi nṋe vha si tsha mpfesesa kana vha si tsha ita mini. A vha pfesesi uri tshifhinga tsho pfuka. Na ri tsha vho ḽa makhadzi wo wanala Ṱhohoyanḓou. ene anedzi radio khulwane enedzi vho ḓabaḓaba fm dzi tshi mfounela ndi a sokou to sedza tshi ndi vhone mano khou ṱoḓa nṋe ḓo ḓi funa zwezwo ndi tshi ḓo fara founu zwezwo ndi tshi funa Zwi amba kuri- ape nṋe ndi makhadzi a midiva ya ndi khou thoma u nyaka u thoma u vhono ṱonga na nṋe vho ndi ngei vho vhathu vha ngei vho amerika vho

Ah, thi ḓivhi ndi soko to fana kana kuri zwi itiwa nga kuri no duma ah, mm, masheleni mm, i don't know hai nṋe ndi khou tenda ndi mutshimbidza mushumo uyu mara nṋe ndi khou nyaga kuni gaida makadzi mm. ee makadzi wanga zwi amba kuri ini ni funa kuri ni amba kuri ni wanare makadzi wanga na kuri zwithu zwina ni khou ita zwa music izwi ni khou itela vhathu ni khou itela vho rine ni funa kuri ni ri tanganedze sa vhathu ri tshi ni wana ri tshi ni ṱoḓa kha ri ni wane a ti ri ri khou nyaga ku ni fha business ah business ifhio nda ri ita zwiṅwe zwitshelede a tshi tsha dzhia hmm. yeah so thoma nda sedza uri amba zwino ndi vho ḓura hmm. ende vhathu vhanzhi a vha nga futhi hmm. zwino vhala vhathu vha vha tshi mbidza kale vha kha ḓi nyago mbidza na zwino ebo zwi amba kuri ini wai ni sa tendi ku ndi amba kuri vha ni wane muyani ni kone ku vha ṱalutshedza kuri ha nṋe ndi ḓira nga so much eh, eh, ndi ndi swikeleliwa nga so much kuri vha tshi kona vha ni vhidze zwibara vha tendezwivotombora ndi vho borea hmm. ape ndino vha diva meti ndi makhadzi wa vheiwe ti hmm. a u khou amba makadzi wanga vhathu uri ene u khou thoma kuborea eh, zwi amba kuri tshelede tshelede zwi amba kuri i ya tshintsha muthu vhathu hmm. ane ndo pera pawa vhathu mara okay ri khou zwi pfa makadzi wanga eh, ndi ṱalutshedzeni hapa na kuri ini ri a ni ḓivha kuri Ni muti wa ngei zwitentsini, ni muti wa lutshela mahayani, ni tshi gidimedza dzimbudzi, ni tshi rema dzikuni na mini na mini. Zwi itiwa nga mini kuri ni ḓiwane ni tshi ambara zwithu zwa ku ḓura, vho, vho maGucci, vho mini mini? A ni shavhi kuri zwi ḓo swika hune tshelede ila ya fhela na dovha na, na vha na problem? Hai! Umm. little money that i get mm. my enjoyment mm. hey hayi joking eh zine nṋe nda nga amba zwone thi nezwo zwithu zwavho vhomagutshi na vhomini mini a si tuvha zwithu zwine nda tovha na mushumo nazwo tshiṅwe na tshifhinga tshifhinga ndi kho to zwi rengela just for control hmm. tshiṅwe tshifhinga ndi tshi renga ndi vha ndi kho to rengela u ḽa manager wanga wa kale hmm. uri a zwi vhone zwo ri Ndo vha ndi kha stable tshawe ra ndi sa koni u afoda this zwino ndi vha kona u afoda that because ndo no bva khae zwino ndi vha ndi tshi khou nyanga u to mu pfisa uri ndi kone u kaidza lunyadzo a thi vhe ndi a thina mushumo nazwo hezwiḽa zwithu nṋe na mrs price ndi kha ḓi renga a thina na problem nṋe ndi khou to kaidza u ḽa uri a zwi vhone uri ndo no vha somewhere Zwi- zwi amba- and I'm moving zwi amba kuri ni ni khou Kwa tshile- ni- ni phanḓa. khou tshilela vhathu a thi khou tshilela vhathu ni a sumbedza u ḽa uri zwe a vha tshi ngita zwone a tshi nroba i ndi vho zwi wana ten times A ni vhoni kuri zwi ḓo swika hune zwa ni ita kuri inwi ni, ni tambise masheleni nga nḓila i so ngo ḓa ni tshi nyaga ku, ku vhaisa vhaṅwe vhathu? Yaa! Thi na vhone vho mmbaisa, na nṋe ndi khou nyaga u vha vhaisa-vho. Ee, vho mmbaisa, na ndi khou nyaga u vha vhaisa-vho, na nṋe ndi khou humisedzavho. Ee, khokhonye vho ḽa maanḓa ayo thi. Ee, zwino ndi khou humbula u sa tswenyiwa nṋe.

nda vha ndi tshi khou ita zwone kha vhaṅwe vhaimbi vha hayani thi mm, mm. nṋe ndo no neta mm. ndo pfa vhuṱungu ndo tambudzeswa nga dzimanedzha so zwino muthu a khou nyanga u sika collabo nṋe ndi mutakule ndi mu vhea ngei nṱha ndi a pfa ndi tshi zwi nyala luṅwe nṋe zwavhuḓi vhuḓi ndi khou nyanga u vha self centered ndi khou nyanga u vha nṋe ane a vha a khou rula venḓa tshiṅwe na tshiṅwe hu vhe nga ha nṋe ngori ave na vhena vha collaborisa avha vhathu ni ḓo wana vha tshi vho ndzhiela lam light ni ḓo wana hu vhone vhane vho vhambeswa u fhirisa nṋe zwino ine ndi khou nyanga u dzula ndi ndo dzula kha khuluṋoni ah, avhena vha future vha vhathu ni ḓo wana vha tshi vho duma vha tshi vho wana na fan base na wana uri vhathu vha vho vha recognize vha tshi vho vha recognize vha vho ita tshelede yo no fhira yanga nṋe ndi muvenḓa na nṋe ndo pfha u vhavha na vhona kha vha ḓifilimbele kha vha ḓiphandele kha vha ḓihasilela nṋe ndo tou hasila zwanga

mr fix ndo fesa ndo no distance naye collabo ḓuvha na ḓuvha ndi whatsapp ya collabo collabo ndo to neta ndi khou mu ignora no mu ignora u busy khou sokou tou pepereza na na na kha dzi social media u vhonya kung attack zwino ndo mu vhona uri o ḓo nḓowelesa uri nda nga mu entertainer zwino thi entertainer zwithu zwo raloho andikoni na vhorapsi mifumbu vha vha bizi vha kaka ye collabo collabo a thi ngo vhuya nda vhafha ndo ndo ndo vha ṋekedza tshitiko a thi tsha dzhenelela nṋe a nṋe ndo pfesa vhuṱungu na vhewe pfani vhuṱungu na nṋe ndo tambula na vhewe ḓitambuleleni tshimbilani dzheni ya vheiwe nṋe mona my own journey zwi amba zwi amba kuri khwini yanga i kho amba kuri muṅwe na huṅwe u funa kuri a ḓi takule ene muṋe e muṅwe na muṅwe kha ḓi takule kha vhavenḓa ndi a nyala nṋe ndo to ḓi bvisa venḓa tshene kha mafhungo a venḓa ṋe ni ono netisa hmm. a ni vho ndi tshi vho wanala nga ningei ndi tshi vho ita dzi biti hmm. na vho christopher mercedes benz a hmm. thi tsha ita hezwo eh, a thi khou dovha nda ita hezwo ndi vho tshimbila na vho mercedes na na vhathanga vha polukwane ndi vhone vhane nda vha fila venḓa tshani vhe fila shema Vhavenḓa a vha badeli sokou pfhi ṅwana wa mukalaha ṅwana wa mukalaha ndi ri collabo ndi hundred thousand u nga ha mpfhi sokou ri ṅwana wa mukalaha shumela venḓa ndi ndi shuma kha muvhuso wa vho mphephu nṋe hau shumela venḓa shumela venḓa zwi amba kuri izwi zwa zwa vho DJ mutakalo izwi no bva khazwi hey hey hey tshe kho pfa no no ni vho ya kha vho vho vho Mercedes Benz ya ya vho Mercedes Benz ya ndi vhone vhane vha ndwela bithi zwino vhathu vha nyaga u badela vhavenḓa vha vho nyaga u sokoto ri gova gova Ha, ni kwa pfa mafhungo vhavhiwe ne ri ḓiwa kuri eh, munwe muthihi a u tusi matutu mara makadzi wanga u khou hana u khou ri ene u khou nyaga u ḓitakurawa ini a ni zwi vhoni kuri na ita khorabo na vhaṅwe vhathu zwi nga ita kuri Feni dzaṋu dzi vhe nnzhi, no kuri ula u ḓo ḓa na feni dzawe, inwi na ḓa na feni dzawe na ṱanganisa na vha tshithu tshithihi. Hai, nṋe nṋe ndi khou shavha competition, a thi nyagi u ṱwa vhathu vha khou sokou vha ḓo ndzhiela lamlight. Zwi amba kuri inwi ni khou nyanga u vhudza kuri a ni ḓitembi inwi? Hai, a thi khou nyanga u vhonwa ndi ndoṱhe. Au. Hai, ri khou zwifha makhadzi wa, ei makhadzi founu yaṋu i khou rira iyi. Dzhiani founu, hai u ḓo i ṱanganedza ndi ndi ndi makhadzi wanga founu yaṋu i khou rira. Eish. A ka, ka i fare makadzi wanga a songo a songo vha na problem a songo vha na problem hello ee eh, ndo ḓa gigini ya vhuya ndo wana u si na muthu zwino vha khou ambisani

Habe no no vha dibositela vha i vhona balance yanga vho to sala 1000 ya ndi ḓo vha fha tshelede yavho nṋe vhone habe nṋe vhone a ri ngo ita mulanga vhone vho to ndibositela tshelede yavho ndi to vha suma nga tshigidi zwino ndi ḓo i badela zwavhuḓi tshelede yavho vhone ndi tshe ndo ndo ndo ndo i shumisa habe nṋe ndi dzula ndi khou shumisa tshelede vhege iṅwe na iṅwe zwino iḽa tshelede yavho eh 60000 yavho ndi ḓo ḓo vha badela yone khamusi nga 200 200 mafheloni ya ṅwedzi khothe ya tenda musizwi khomela ri songo luṱana ri songo vhone a vha thi ngo vha fosa zwo ri vha vha khou ita gigi ndo zwi pfha mara gigi yavho nṋe yo mbo ḓi disturbiwa nga ya vha khou badela 200 000 vhone zwine nda ḓo ita zwone ḓo vha badela nga 200 200 tshelede yavho ya vha ri Ha zwi uri tshelede a thina ndi na iṅwe tshelede to vhori yo badelwa nga dziṅwe khamphani ndi nga si i kwame ndi ḓo vha badela iṅwe ine nda ḓo shuma kha musi zwitaveni zwa mahayani nda vha badela ngayo okay ish i khomela vha songo tsha mfounela ndi ḓo vha dibositela 200 200 mafheloni ya ṅwedzi until i tshi vha ya ita 60000 thi nṋe nda ndi songo vha kombetshedza Hei, a ri se phanḓa mama Ai, ha, ndi- ndi makadzi wanga ini ini u nga ri a ni koni ku amba na vhathu zwavhuḓi mara mara izwo ndi izwo Ndi- ndi khou nyanga u pfesesa hafha izwi zwa khoro ro fhira khazwo izwi Zwi- zwi itiwa nga mini kuri ini ni wane ni tshi semana na vhathu kha dzi social media ni tshi raṱa mulomo ni tshi ita mini mini ni tshi lwela dzinyimbo ei kodora ndi yanga kodora a si yanu U- zwi itea- zwiḽa zwithu ni- ini ni tovha ni sina maneja kuri a kone ku ni itela zwiḽa zwithu Zwiṅwe zwithu zwine vhathu vha khou tea u pfesesa ndi uri na kha vhathu kha vha mpfesese vha mpfesese na hune nda bva hone zwino vhathu vha songo nyanga u ḓixedza muthu muṅwe na muṅwe na munna muṅwe na muṅwe o no dzula mahayani zwitentsini vha a zwi ḓivha zwa uri um riṋe vhafumakadzi vha vhavenḓa vhane a ri tu vha na tshikolo ri behavisa hani ri na ḓa ri na dialogo ini ni tshi amba a thi ni lindeli ni tshi fhedza u amba ndi mbo ḓi ni ndo nzhonzha Ai, a- a thi- avhaḽa vhasidzana vho no ri baby let's fix it nṋe ndi to ni vhudza uri ni songo nye misa eh, eh, ya ndandivudza once ndinamata ndanamata pfuula nṋe athi ite zwo- zwo- zwo- zwo ri baby let's fix it nṋe ndi muzana wa zwitontsini ndindivhudza straight so ndi ngazwo vhathu vha sa mpfesesi and then nṋe ndi nyambo to ḓilwela ngori ndo tambudzeswa ndo tambudzeswa futhi kharali uri eh, ho vha hu zwiṅwevho eh, nda ḓo ḓivha ndi tshi khou ri khamusivho ndi na ndi na ndi na logic yo yo yo amba nda thi na logic yo amba a thi ngo zwi dzhena na tshikolo hapfi ndi songo ya kulevho hmm. asi kuyo ndi khou ri na ni na degree hmm. hapi na nyimbo yadzanga na mimesage ni khou ḓi pfa how hmm. ha ndi khou zwi pfa makhadzi wanga u khou amba hapa zwino ndi khou nyanga kuḓivha kuri ndo pfa ni tshi kanda ra tshikolo hapa ini ni pfa u nga ri um zwa kusa pfunzea hanu zwa kusa ya tshikoloni zwi ni khakhisa zwi tshi ḓa gai kha kha keriya yanu and ndi pfa u nga ri A ni koni u kala maṅwe maipfi, ndi uri inwi ni sokou purekanya, ni sokou ni shoṱa huṅwe na huṅwe, ni amba zwithu zwa ni khou funa nga tshifhinga tshaṋu. Hu itea mini Parapedu? Kharali ndi tshi khou tou fhindula heyi mbudziso yavho, riṋe a ri ngo tou ya fhina tshikolo and then a ri. A ri ngo tou funzwa zwingafho zwine muthu a nga vha na ndavhelelo heyo ine vhone vha vha khou ndavhelelisa zwone. Ee, riṋe ri vhathu vhane tshikolo a tshi ngo tou iswafhi ende nṋe ndi ndi Muvenḓa zwine vha tea u mpfhesesa zwone. So a thi na manedzha o no langula zwithu zwanga, ndo no fhedzisa ndo no ḓibvisa kha hezwo zwithu. Zwino ndi ngazwo zwithu zwi, business nnzhi ndi tshi vho tou ḓilwela.

hmm. ri vhanzhisa vhathu ri re na thaidzo hmm. ndi ndi vhangana e, e, e, vho laṱelaho dzitshelede dzavho ngei pitori ngei dzikerekeni hmm. hapfi vha khou investa vha khou investa kerekeni fhaḽa fhethu no vhuya na vhono na victim ya mukhuwa zwino hezwo zwi koni sumbedza riṋe vhathu vhathu vhanzhi ri na thaidzo ndi ri a funa u dzhadzhana so ri khou dzhadzhenana na mini dzikerekeni ni khou amba kha vhathu vha no nga vhapio so ndi dzikerekeni dzipio vhavha eh. vho haningei yavho shepherd murito hmm. ya hmm, hmm. zwino ndi ngazvo ndi tshi khou amba ndi tshi khou ri ya eh, eh, vhathu vhanzhi vho luza dzi tshelede badi mara a huna muthu o no khou amba uri ri vhanzhi ri ri tou vha na thaidzo vhathu vhanzhi vho mutoso vho mutoso vho ṱhavha vhathu vhanzhi nga maanḓa fhano mara ndi nyo no khou amba Zwo ri riṋe iḽi shango ḽi na thaidzo vhathu a vha zwi vhoni ii u khou tou vhona u ya nga ni ndoṱhe wa ni khou discriminator ri vhanzhi ri na thaidzo thaidzo dzo tou ḓalesa Ah, ndi khou- ndi khou- ndi khou mupfa makhadzi makhadzi wanga u khou gungula u khou amba vhuḓipfi hawe u khou bvisa zwoṱhe zwi re nga ngomu R- izwi ra zwi vhidza kha tshivhathu zwi ri nga ḓivhudza kuri u khou- u khou- u khou peita ṋamusi u khou ḓipeita u khou bvisa mafhungo oṱhe makhadzi wanga Mm, ah, ni vhonala no nakelela vhukuma no- no- Zama, ah, Hey. no badeliwa. ari kuivona na miromo ikutoma kutsukelela Hey. habe makadzi wanga ini Namba ya kare seli yake ivono sika Eh. ndaita mushumo wavhuḓi nga maanḓa vhathu dovha mphapha iṅwe nga nṱha u to sumbedza nola maneja wanga wa kale mufumakadzi wa bob mali une a vha hone mbilu i khou sokou bvokobvoko bizi khou sokou ita dza mabindu o fhambananaho nga hafha unga mabindu a vhanna linyi linyi ndi khou vhona khou ita mabindu aneyo ita lwanzhe mm. uri khou nyanga uri vhathu vha bambele lwanzhe mm. ah, ah, nṋe nda sedza nda ra a zwi khou konḓa a zwi khou tendavakhadziwa nga na milomo i khou tsukelela ya bekari yo vha i tshi nga ya rudongi so vha ra ri piri khazwo

uri u khou nyaga uri o vha a khosi ṱhukhu ya vho ri ine i masindi ni khou amba kuri yo mafhungo mahulwane ho vha u si u ni thusa kuri ni humele tshikoloni ni taripe vho kunga vhaṅwe vhana o vha tshi itela zwiṅwe zwa kuri u a ni funa na zwiṅwe hai o vha a khou ri khamusi nda nga ya tshikoloni khamusi ndi nga kona u vha na milaedza ya khwine kha oh, nyimbo dzanga eh. ngauri vha vha vha tshi khou sedza ḽa mafhungo a uri he ndi na swigiri mm.

Nda vha na khompfuno ngori uri u u nyaga ndi tshi ita iḽa milaedza no nga ya vho Beyonce. Ndi amba Arali nda ndo ya kule tshikoloni. nda ni humbela Zwino kule. arali milaedza yanga ya dzi tavern hey. Tshiṅwe tshifhinga ri khou i vhona uri i khou fhelelwa nga tshifhinga fhedzi album dzanga hey. Hey ndi khou zwi pfa zwino ndi vho thoma u tshuwa mani a dzi tsha tou vha na that thing ngori hey. Ndi khou neta ngori nga hafha ndi midzholo nga hafha ndi mabindu a thi tsha kona u humbula sa kale. Mara ndi khou pfesesa kuri eh

mm. ende nakale nakale vha vha tshi ḓa vha na yeneyo mihumbulo zwa uri vha khou ntamba nṋe nda ndi khou ḓi tou vhafha vho tshisevho mm. a zwi uri vhone vha vha khou nroba nda tou vha vhona ḓorora na maḓora hmm. zwino nṋe uri ndi nge ndi khou vhuyelela kha uḽa muthannga wanga wa kale ndo vha ndi sa khou tonga ndi khou to nyago tou vhaisa uḽa wa ndeṅwa ngori uḽa ndi ya muḓivha uri ndi ndeṅwa mm. ah, u fragile mm. ndi uri ndi muthu ane a si khou tenda tshithu u nyago u langa u nyago u langa tshiṅwe na tshiṅwe ḽa muṱhanga oḽa muṱhanga wa bora ha na na tshitaela ini khou rula muthu no mu sedza u na tshitaela tshifhio tshine nṋe anga ngito ndi vhe na that thing hmm? hana na vava vum apa ri khou amba nga lufuno eh, makadzi wanga zwa tshitaela zwi dzhena gai a thi ri nini khoisa ndi a funa vha na bene khou mbona ndi ka entertainment ndi seri ndi nyaka munna ne ya vha uri up to date na tshitaela so zwa munna wa muvenḓa no ḓa a khou nyanga u sokou tou ndanga no sokou tou nyima phanḓa ndanga ndi musadzi wa musanda nati musadzi wa musanda hmm. Ini, ini a ni vhoni u nga ri na wana muthu a si na tshitaela na mu gudisa zwi ḓo ita kuri ni ḓipfe ni. Nahone a khou nyaga u gudisa nṋe. O vha a tshi vho nyaga u ndanga, a tshi vho nyaga uri ndi ite zwine na khou nyaga u ita zwao. Ngori ḽiṅwe ḓuvha o vha a khou nyaga u dzhia tshelede yanga u renga ṱiraka. Oh, nṋe nda tou hana nda ri, Nṋe ṱiraka hai, nṋe a thi khou renga ṱiraka na basi. uri ri renge maṱiraka na baki nṋe ndi vhe ita mabindu a so mari hai nṋe tshelede anga si ita zwezwo ini na sumbedzisa kuri maṱiraka na music a zwi ṱangani ndi khou robiwa robiwa ndi zwi ri matsina u vhoḓelwa izwi matsina i vhathu vha ḓi to ngari vho funze vha khou nyanga u funze tsheleta tshelede yanga e bo ini a ni zwi humbuli kuri muthu uyu a renga ṱiraka a nga ita kuri A a ri ite zwiḽa zwa kule, a ite zwipikara, ni tshimbile ni tshi hirisa ni tshi ridza. Hei, hei vhathu kana ndi matsotsi vha vhavenḓa, a nga ni rengela iyo ṱiraka a fhedza a i tswa ene muṋe a i phinda. Ha thi khou tamba dzone dzedzo nṋe, nṋe a thi ḽiwi, thi ḽiwi! A vhaṱhannga vha vhavenḓa ni khou thoma ku ri tshuwisa, na makhadzi wanga u khou thoma ku ni shavha vheiwe, ni amba uri. Hei, ya rengiwa iḽa ṱiraka ya tou dovha ya tou tswiwa, ya tou vhudziwa na ṱhireka uri pfi i songo amba uri ni gai, yoo nṋe ndi tshi ḓela.

tivhoita masheleni songo nyadzana zwi amba kuri ini makadzi eh, makadzi wanga zwi amba kuri ini kha mafhungo a relationship a ni ngo ḓivhudza ku ku vha na muthu wa permanent ku maliwa na mini mini nṋe ndi kale nda ndi tshi zwi ḓa zwa uri vhaṱhanga vha mufuni zwino vha i vha tshi vho mufuna zwino hi nṋe thi ha nṋe zwine zwi tou ndanga fhedzi ndi ndi nḓuni nṋe zwo tou funa vho muthu na ndo zwi vhona uri nṋe vhathu a vha nṱanganedzi a vha nṱanganedzi zwine nda vha nṋe na musi ni tshi khou tou mbona ni khou tou vhona no mulenzhe ho ndi wo dzhaiva muthu a ḓo mfuna u ḓo vha khou mfunela mini u khou mfunela mini he he u ḓo vha khou mfunela mini zwi nṋe abe ni khou tou mbona ndo tou rali a thi thu vha vho muthu vho ane a thi slay queen nṋe ndi muhaga zwino vhanna vha shavha musadzi wa muhaga vha shavha challenge zwino ndi a zwi vhona zwori vhaṅwe vhathu vha vha kho to nkonḓelela ndi uri ni a kona u zwi vhona zwori hoyu munna hoyu munna u kho suffocater mara u ngori ndi nṋe na maimo anga u kho ṱoḓa maimo anga u kho nyaga u vhonwa hei vhathu vha funa u vhonwa mani. Kha ni to ḓi itela fame yaṋu ni dume nga zwe na duma ngazwo hezwi zwa nyaga uri gova a ni nga wini a ni nga lugi Ha, ndi khou mupfa makadzi Sa wa- lugova. ma- makadzi wanga u khou gungula vhathu zwi amba kuri ini zwa itea zwi nga itea kuri ni to ḓiwanela muthu waṋu eh, zwi tshi itea eh, uri kuri ni renge muthu waṋu wa kuri ni to shumisa nḓuni fhedzi na ni tshi nga zwi ita ini kuri ni to- Ee, muthu ha, ane- hezwo- hezwo zwino ndi khou ya khazwo tshishanyaga dzi relationship dzi ndzhenisela maṱo ngori u wana dzi boyfriend dza hone dzi- dzi- dzi- dzi si khou fhindula fhindula kha dzi facebook na dzi twitter na dzi mini mini wa zwi vhona zwo ri tshithu ndi ndeṅwe itshi u khou fhindulela mini ndi ndi khou a pfa mafhungo U aya khou ini fhindulela- u nyago vhonwa U- u nyago u fatu- u funa badi u nyago mbaisa ini a ni zwi vhoni kuri afho ndi hone fhethu ho khou tea uri hu wanare manager Ni dovhe ni wane na tshikolo kuri afha kha social media ni songo ita ku amba zwithu zwi nga ita kuri vhathu Nṋe ndi a vonyola kana muthu a khou nndegelela a thi na tshifhinga hetsho. Zwa ku vonyola ri khou zwi pfa. Nṋe ndi bva Venḓa a thi na tshifhinga tsho ṱwa ndi khou sea sea. Huh. Au. Ṱolo itelwa. Ṱolo nnyea miswo. Yes. A ri komu ri ko- ri komu pfa eh, makadzi wanga u nga ri na swiridzi hone hafha Ni- ni- ni a to- ni- ni a- zwi a swika tshifhinga tsha kuri muthu wanu a tshi ni vhudza a tshi to na tetshelesa kana kuri hu pfi waini Ya u tou pfi wani ne thimi nṋe ndi khou ita tshelede nga maanḓa na benda tshelede ḓuvha na ḓuvha zwa tshelede ya mafheloni ya ṅwedzi ndi ḓo i kona nṋe yo lindela i to ita tshelede ḓuvha na ḓuvha nṋe ti vhudzwa ndi nṋe ndo no amba tea u lila tshanga

Ndi a vhafha mara kharali vha khou mpapela ndi ḓo vhafha nga ṱhukhu nga ṱhukhu ngauri abe ishu ndi yeneyo ya uri ri vha ri songo tou fosana u vha u tou i badela kha akhaunthu yanga agreement yanga yo fhana masheleni yo vha anga na iwe

Hu na dzitshelede nnzhi nnzhi dzi khou thoma ku dzhena kha inwi ni ḓipfa hani ni kha dzitshelede idzi ndi amba kha uri hu na muthu a ḓo dovha hu na boyfriend kana mini ine na ḓo dovha na thetshelesa ni na gwama ra ku rali so. Ini wa ni khou sokou nongisa vhanna nṋe vhanna vha tsha ntshumela tshithu ndi kha career yanga career yanga a i khou fhelela hafha zwino tshifhinga tshi khou ṱuwa zwino ndi khou itwa nga munna munna u mpha mini. Ha, ri khou zwi pfa zwa vhathu. vhanna zwa ḓi u ṱoḓa ita i kharia i tshi fhela ndi vhone munna no ḓo mpfuna ngori ndi a vha ḓivha vha vhanna vhoṱhe hezwi ne kharia yanga i tshi fhela na vhone vha ḓa vha tshi khou ṱuwa vha khou ya vhasadzini vha vha vhukuma na hanevha vha vho ḓi ḓisa khole ndi a dza uri vha vho pousa dzi girlfriend dzavho dzo u naka vha ri vha ni no ima ri kha ḓi yo phusha no ḽa muthu zwino nda zwi vhona uri o a vha nga succeed a vha nga lugi Hmm, zwi amba kuri ini amba kuri hu na vhaṅwe dzi girlfriend vha nga pfesesa kuri eh, muthu wavho kha ḓi thoma a ita zwiṅwe nga ndavha ya kuri hu khou itiwa tshelede kana kuri ndi zwithu zwa ni khou humbulela hai ndi zwithu zwine ndi to zwi vhona uri muthu u muthu u khou ḓisiwa ngani tshakale kale tshakaleka nṋe ndo aluwa ndi si na boyfriend boyfriend yanga ni i ḓivhe no thoma no thoma u ḓivha nga ifhio hai nṋe ndi thoma ku ḓivha hai ndi amba kuri izwo a ri bve khazwo nṋe nda ndi tshi ri ni to ḓi ambela nga ini muṋe ndi amba kuri zwa ku humbulela zwi ḓo ri dina izwi ee ni kho mu pfa makadzi wanga o bvisa vhupfiwa hawe o bvisa vhupfiwa ndi amba kuri na fhano kha dzi televishini ni amba zwine na funa ini ndi khou nyanga u ṱuwa wei ri khou mufha vhudza sho tshi thoma ino ni nda ndo fara nga bungani u nyaga u bungaedza zwi Ri khou mu pfa makhadzi wavho riṋe e, e, makhadzi wanga uyu ri ḓo dovha ra ita uri ri vhuye nae a ḓe a ri pfe fumele lwa ku fhedziseli a ri vare show ya vho riṋe ri khou ni gotsha we roasting ndi dzi show dza America idzi vheiwa a ri khou ita zwa ku sea sea hafha. Hei irani nṋe ndi yo bungaedza we

oye ri khou livhuwa show yavho riṋe no ḓivhona yo ḓitshimbilela zwavhuḓi show yavho riṋe i khou pfi ri khou ni gotsha yo tshimbila zwavhuḓi nga maanḓa ri na makadzi wanga zwino u khou ḓo ri valela e, nga performance yawe nga luimbo lwawe lwa hit ri khou pisa makhadzi wavho riṋe kha dzheni malume ndi kho ḓo phefuma luimbo lwe zwo konḓa nga maanḓa hetshiḽa tshifhinga ndi tshi lwa na dzi manager ndi tshi wana vhathu vha khou ntshimbilela vhathu vha tshi khou ndowa thungo dzoṱhe zwino nda ri kha holu luimbo hai ndi khou nyaga u vha sumbedza uri a vho ngo nkona hai nṋe nga nganga ndi khuli mishonga ya fhirana zwino holu luimbo lu pfhi ya vha kho ndowa ndo lala ya a ri vha kho ndowa ndo lala vha kho ndowa ndo lala mufumakadzi wa bob mali u kho ndowa ndo lala ukhondo wa ndolala ri tamale ko nkanda kanda mivhili heyi a dovha a nsikela mbabvu hedzi a dovha a mpfula pfula milenzhe heyi a dovha a ndovha nga tshikandeledzi u khontwa nga tshikandeledzi ndolala ukonthwa nga tshikandelezi ndo lala ukomfula ndo lala ukomfula ndo lala ukontshimbila tshimbilela dziṅanga dzoṱhe a dovha a ntshimbilela na vhaporofita vhoṱhe mara ha khongona u khongwana ndo lala na nṋe ndo to vhuyedzedza nga nḓadzi ndo to vhuyedzedza nga nḓadzi straight u nḓila ndo lala ndi khou to mu pfa u khou mbidzelela ndo to eḓela u khou vhidzelela na dzina ḽanga u kho ndo wa ndo lala u kho ndo wa ndo lala ri ṱamali u kho ndo wa ndo lala

ya ni makhadzi am out ah. ui nga nḓila ine ndi na ngayo ndi vhuya vhadokiwa muroho hello uri mini we sabc linde uri yini ṅwana washu ndi tshitufhadza ho lusiḓu ho ndi kale vhathu ene o no tou ngangwa Mm. ha iwe nṋe na ndo laṱa namba founu dzawe nda ndi sa ḓe zwo namba founu dzi gai ndi khou nyaga u mu founela sabc linde wo ḓa ndo wana namba founu dzawe kha nyi kha 30 cent ro ṱangana fa santini ndi tshi khou ita dzi shopping dzanga nda ṱangana 30 cent ndi ano mpha u namba dzawe ha u bva tshe ra gumana nge ya ri khotsa ri khou ḽa chicken dust oh life ene nṋe nda tono na namba founu dzawe nda si tsha ḓivha zwo ri tsiga thi ndo bva ḓi fhiwa dzi founu ntswa nda vha ndi si tsha ḓivha na zwo ri ndi nga mu wanisa hani ya a thi o zwi pfa zwo ri ndi khou dzhenela mr world 2025 ee eh, ndi khou nyanga uri ri dovhe ri ite ḽa zwikili zwashu a dovhe a nthuse a dovhe a hai hai we nda ndi khou nda nda ndo vhuya nda ndo vhuya venḓa nga uber ndi khou tou bva jobege zwino ndo vhuya venḓa nga uber ndi khou nyaga uri a ngise kha hedziḽa ṅanga dzawe havhaḽa mukegula vhaḽa vhe vha ita uri ri wine um southern africa a ndo wana u tshi pfhi vho lovha Zwino ene ndi a muḓivha kha dziṅanga uri heyi hai ha tambi dzone u ḓivha ṅanga dzoṱhe ende ṅanga dzawe dzi a shuma and i have proof for that ape nṋe ndo wina fhaḽa fhethu nda wana muṅwe na muṅwe mangala ina abe ene kha ro tshitsisi pfufhi ene hana dziṅanga hedziḽa dzawe ndi muthu a khou bandida maṱahatshene Ene u ḓivhesa dzi ṅanga ene ndi ṅanga dzawe heyi dzi khombo nga maanḓa i ene a ḓo vha o farwa ha milandu yawe he yo no ḓalesa ene mara u to vhori ene ṅanga dzine a dzi tshimbila thi hmm. so ndi kho to humbela vhathu ndi tshi kho to ita ni Mr World vho eh be hafhaḽa fhethu zwithu dzivha dzi kho vhuya u kho to vha vhana vha vhathu vhoṱhe vho vho vho masibutsana vhoṱhe vha shango ḽi ḽoṱhe ndi tshi khou tea u khompitha navho ha iwe kha nthuse khaladzi anga abe zwino na muṅwe mutsiko luṅwe ndo founela na musanda vho vho mutshimba nda vha vhudzisa uri esh zwiḽa zwithu thi ḽa nthiḽa tshifhingana ndi khou shumisa na mapfura nguluvhe vha ri zwino khamusi a ṱharu na tsimba nga ita hu ndi nga vha ḓaḓisa haningei kule yino ndi tshi khou modla na wana vha soko vhuya vha vhona tshithu vha khou sokou tou vhona lu lu suvhelele lu khou ita zwithu ori mini ene a tshi a funa hai we vhathu ndi ḓo mu vhudza uri waye nda ndi khou itiswa ngani vhathu nda ndi khou ḓi zwi funa u ḓo mu vhona nda sapota na zwithu zwawe nda tovha ndi busy ene nda ndi si tshe thina mudza ndi funa founu dzawe ndo dzi wana kha nnyi nṋe nda ndi si tshena dzoo hai ene u khou ita zwo u fana na zwe radio ya hayani ya ḓabaḓaba fm na vhaḽa vha sokou tou mfoinela nda tshifhinga tshinzhi ndi vha tshi mfoinela ndi a ignora namba founu dzavho ngori vha vha khou sokou tou mbudzisa zwibudziso zwavho zwi songo vhibvaho zwa tshivenḓa nṋe ndi a zwi nyala ḽiṅwe ḓuvha vho mfoinela ndo eḓela ndo ri kha vha mfoinele ndi tshi vuwa zwino u khou ri u ḓo u ḓo nṱuwisa na khaladzi yawe u pfhi nyi ene khaladzi yawe na ene khaladzi yawe u ḓivha vha ndi dzinganga ufinyi mamilingo fumu o u a ḓivha badi dzi nganga uyu mamilingo ndi mini yawe ndi ndi khaladzi yawe ndi mutrust thi na nigeria vha vhuya hone wa vha trust thi ngoho ndi khou nyanga u tou ri hafhaḽa kha kha kha kha mr world nda tou wina iḽa title thi ndi ḓo tou ḓa nda muzama nga ku ten thousand ene ḓo muzamesa ha iwe khaladzi yanga ene ndi kha ḓi ḓo mu gudisa na zwikili a songo wara a songo lwa na nṋe sesebisi linde ndi kha ḓo mu gudisa na zwikili u a vhona vho vho ramabindu vha venḓa vhoṱhe vha khou sokou tou mu tambudza vha khou mu ita tshiḓela next time ri ḓo mu itisa uri ndi mu gudise na swono nga zwedzi dzi contract ya yeah. zwezwi zwithu zwezwi zwo no nga vho dzi vho vho dzi vho dzi vho dzi vho dzi joining fee before muthu a tshi mu sainisa contract na mini u fanela thoma mu badela e, e, e, e, upfront yo yo musumbedza zwo uri u khou nyago shuma naye that's how much you worth ebe ene a ḓivhi worth yawe ende ndi a zwino avha vhanna vhavenḓa vha khou sokou no mutambudza vhavenḓa vha a tambudza ḓo sokou tou fa vha tshi ri wi wi ri ri vhone vhone vho ambara dzi rolex ni songo ambara tshithu na wana vha tshi khou ri ri ri vha zwi funa luṅwe vhavenḓa zwe zwa vho ri shumela venḓa ene u dzhena gai ii abe vha vhanna vhavenḓa vha khou mu shumisesa ene abe no ḽa muno ḽa wa one randa insurance o mu roba nga maanḓa o funa ene o tou mufha na dzitshelede dzo no swika vhoma 500 000 hangei a muthu zwino o no tou panga na silingi hafho hayani yo vha ḓo mu robesa ende ndi khou humbela na kha iḽa platform yawe a dovhe a advertise uri ndi khou ndi khou ndi khou joina mi mr world 2025 zwiya a nṱanganyisele zwithu zwa hone thi ya ndi khou tou mumbela vhathu ḓo dovha ra ḓa khamusi ra ḓi ya na na na na vho gwa msengo ee eri eri eri no you just just to give back to the community u khou zwi vhona ee kho tombela nomboro yanga yo vouta i ri 335 kho tombela a vhudze vhathu vha poste vha poste you know vha retweete kho tombela vhathu okay sharp sesebisi linde